Gudde Moien alleguer, ech hunn nach e Buch hei matbruecht, d'Geschicht vun deem Meedchen do. Also ech sinn iwwerzeegt, giddferee weess ween dat ass, déi kleng Prinzessin, déi wunnt jo an engem Schlass an huet ni eng gutt an der Kopp. An ech mécht dëst oder dat gären an dëst oder dat guer a glat net gären. D'Geschicht, déi ech hei matbruecht hunn, déi den Tony Ross an England geschriwwen an och gemoolt huet, op Lëtzebuergesch heescht se Ech wëll en Hues. An et ass eben d'Geschicht vun der klenger Prinzessin. A vun hirer Frëndin Petronella, déi mer hei beienee gesinn. Eemol d'Joer ass déi kleng Prinzessin hir schrecklech Frëndin Petronella besiche gaangen. D'Petronella war schrecklech, well et all déi Saachen hat, déi déi kleng Prinzessin och wollt hunn. Dir gesitt, zum Beispill eng Trottinett an lauter Déieren huet se gern gehat. D'Petronella hat dee léifsten A Muusses de brongen Hues, deen et iwwer hat gouf, an hatt hat en Schocki genannt. Do gesitt der en. Déi kleng Prinzessin wollt och schonn ëmmer en Déier, an zwar grad esou eent wéi de Schocki. Ech wëll en Hues! sot déi kleng Prinzessin Dunn zu hirer Mamm an huet op dem Petronella säin Hues gewisen. Huese si ganz léif, sot d'Kinnigin, mee verhal der gutt, datt s du all Dag säi Stall a säin Hënneschte muss propper maachen an datt s du e muss fidderen. sot d'Kinnigin zu der klenger Prinzessin. De Gäertner hat héieren, wat déi kleng Prinzessin wollt, an hien huet hir dunn en anert Déier gesicht, sou ee gakegt Insekt, eent, dat manner Aarbecht mécht, ee Gakert. Hei gesitt der en um Fanger vum Gäertner. Dat ass de Mimikry, sot de Gäertner, ee laangen Heesprénger, dee wunnt an de Beem. D'kleng Prinzessin huet sech en ugekuckt an dunn huet se de Mimikry einfach emol an de Bam gesat. A well deen ausgesäit quasi wéi en Aascht, huet s'en op eemol net méi erëmfonnt. De Kapitän huet der klenger Prinzessin dunn e Bokal mat engem Goldfësch dran geschenkt. Do gesitt der de Kapitän an do ass d'Bokal mam Goldfësch mat der Prinzessin. Déi kleng Prinzessin huet hiert neit Hausdéier Goldi genannt. Si huet em nogekuckt, wéi en am Krees geschwommen ass, ronderëm a ronderëm a ronderëm, ëmmer nëmmen am Bokal ronderëm. Dat war esou langweileg fir de Fësch. Dofir huet déi kleng Prinzessin en an de Schlassweier gewaart. Gesat, do hate vill méi Plaz fir ze schwammen, mee dunn ass de Goldi ganz séier fortgeschwommen. De Kach hat dunn eng gutt Idee, Firwat këmmers de dech eigentlech net ëm eis Kaz? Hei gesitt der se, déi wunnt jo scho laang am Schlass. Mee d'Kaz Si wollt awer net gekämmt ginn a si wollt och kee Putsch undoen. Duerfir huet se gekraazt, e Bockel gemaach a sech séier an der Kiche verstoppt, wéi d'Prinzessin mat der Biischt koum, fir d'Kaz ze kämmen. Déi kleng Prinzessin huet gemierkt, datt se dat mat den Hausdéiere guer net esou gutt konnt. Firwat kucks de dann do sou verdrësslech? Kuckt, hei kuckt se ganz verdrësslech bei deem eidele Bokal, huet d'Kinnigin gefrot. Well ech wierklech en Hues wëll, huet déi kleng Prinzessin gestoffelt. Gutt dann, sot d'Kinnigin. Mee du weess jo, datt s du dech ëm e këmmere muss. Ja, ja, ja, ja, ech maachen dat, sot déi kleng Prinzessin an huet sech richteg gefreet. Du sinn se an den Déierebuttek gaangen. Am Déierebuttek hu se du dee léifsten a moossegste wäissen Hues kaf, deen et gëtt. Ech nennen e Branko, sot déi kleng Prinzessin. Hei gesitt der de Branko mat der klenger Prinzessin. Um Ufank huet déi kleng Prinzessin sech och ëm de Branko gekëmmert. Si huet e léif gedréckt, ëm z'iesse ginn, e propper gemaach an e nees léif gedréckt. Ech soen dem Petronella, et soll dee beschten Hues vun der Welt kucke kommen, sot déi kleng Prinzessin an huet dem Petronella ugeruff. Petronella koum dunn och op Besuch a wat hat et matbruecht? Säi fonkelneie Pony! An domat ass et iwwerall ronderëm d'Schlass geridden an déi kleng Prinzessin souz hannendrop. Iwwerdeems wou déi zwee mam Pony geridde sinn, souz de Branko ganz eleng an traureg a sengem Kanéngerchesstall, dem kinnekleche Kanéngerchesstall. Ech wëll e Pony! huet déi kleng Prinzessin gesot, wéi se fäerdeg ware mat reiden. Du, sot d'Kinnigin zu der klenger Prinzessin, du hues lo eréischt en Hues kritt. A jo, sot déi kleng Prinzessin, an ass du séier bei dee kinnekleche Kanéngerchesstall gelaf, fir ze kucken, wéi et dem Branko géing goen. Mee dunn, Neen! huet déi kleng Prinzessin gejaut, de Branko ass verschwonnen! De Branko hat e Lach an d'Wand vu sengem Stall geknabbert a war einfach fortgelaf. Déi kleng Prinzessin war ganz traureg. De Kinnek huet se mussen an den Aarm huelen a se léif drécken an hir e Kuss op d'Nues ginn. Sief net traureg, sot de Kinnek, de Branko, deen ass bestëmmt lo ganz happy, deen hoppelt lo fräi duerch de Bësch A wann en hongreg ass, dann hoppelt en nees heihinner a frupst dem Gäertner seng Muerten. Sou kann ee sech dat virstellen, de Branko am Gäertner sengem Gaart, deen am gaangen ass d'Muerten ze stibitzen an ze frupsen. Déi kleng Prinzessin huet dat lëschteg fonnt an hir Tréinen ewechgewëscht. An dunn huet se rëm hiert schéinstent Laachen opgesat. De Kinnek huet hir nämlech en neit Déier geschenkt, sou eent, en Hühpäerd. Daat war natierlech dunn eng richteg flott Iwwerraschung. An daat ass daat perfekt Déier fir dech, sot de Kinnek. Du kanns et kämmen, du kanns et fidderen, du kanns drop reiden. Daat eenzeg waats de net kanns, ass et verléieren, wëll d'Päerd net vum selwe fortleeft. Bah, daat war awer ëmmer nëmmen sou laang richteg, bis de Generol vum Schlass et geléint huet a mat sengen Zaldote fortgeridden ass. Dann war och der Prinzessin hiert Tübert fort. Mee esou ass déi ganz Geschicht vun der Prinzessin Ech wëll en Hues.